my naija pipo i don bring una ogbonge bishop news tori my name na nehi and make i sharparly yarn una some tori wey be say e just happen. di minister of works wey be dave umahi don come out come tok say god go tell am say president bola ahmed tinubu na im go rule nigeria for di eight years dis one come show say im wan leave im position as minister of work wan come become minister of god. di lagos state pro wey be sp benjamin hunde don come yarn say di small girl wey be eight years old tayo fo wey di parents forget for inside one commercial bus oh, don come tok say di mama and di papa don come show face to claim di small girl as im come dey yarn dey come dey thank everybody wey be say dey share dis story to make sure say e go reach di parents. one nigerian businessman wey im name be james adekpoju don come dey yarn eh, how dem take arrest am come even harass am and also torture am for inside kenya and na kenya immigration officers dem as im come tok o oh. so after wey be say im extend im visa on 13th of march 2024 by two months more as im come dey yarn say on 19th of march say na so di kenya immigration officers dem come burst enta inside im house come dey scatter scatter im house dey search everywhere come beat am come even put handcuff for im hand wey make im hand dey come dey even dey comot blood o come also come even collect im phone collect im passport o as dem come dey ask am say make im pay money before dem go release all those things give am if not say dem go deport am but im no come gree na so dem come throw am take put for inside cell come dey carry am for one cell to another but later the day wey say dem wan deport am take come back nigeria na so god come use one un woman take save am wey make am come come play all the things dem back.

ade plenty people for inside kebbi state because of hunger wey dey happen for inside nigeria don come dey find different different warehouses dem wey dey go bus to go tiftalize food o as dem go bus one government warehouse wey dey for inside bayankara area na so dem come carry all the food items dem wey dey there still come also come go bus another private warehouse and also some other retail stores dem wey be say people dey store their goods for there come break all the stores dem come tiftalize all the food items dem wey be say dey for inside the store. one lady don come post dis picture dis 27 years old youth copper say because di youth copper boy go knack 15 years old girl kpekusu come even give di girl belle come still wan carry di girl to go comot di belle and dis gbege happen for inside abuja for on top dis video wey one man come show all di gift wey di bride family take dash di bride herself during her traditional wedding and according to wetin di man yarn as im come tok say na di custom of di pipo of umuezuku community wey dey for inside onitsha igboeze for ebonyi state say na like dis dem dey do as dem come give di bride plenty things like chair table cloth

We have generators, we have full open spaces. The Ogbonge Nigerian comedian will be Atoyota Hallelujah Akpobome aka Alibaba im wife wey be mrs mary don come born set of triplets wey be three pikin at once and alibaba na im announce dis

say dem dey try the political solution wey be say e dey very very in progress. The Lagos State Calabar Police Command don catch four boys dem wey be say their work na to go dey cut strong heavy light cables dem wey be say dey give people their light for inside Lagos State and on Monday wey be April 1st 2024 na im dem catch dem. The Adamawa State Police Command don arrest one man wey im name be Roland Raymond 32 years old wey be say dey stay for inside Dirty Village ganya local government area as criminal cases wey be say like kidnapping as dem come yarn say one mr alhaji yahaya congo and also one mr abraham paul dem go report today give ikoloba police say mr roland dey threaten dem dey call dem for phone say make dem pay six hundred thousand naira put for im account if not say him go kidnap dem. na be small kasala happen as one ghanaian man wey be cloth seller don come out to come yarn o say im gbola don vanish o say na one of im customer touch am say na im make the gbola take vanish and this kasala take happen for inside ashamin for ghana and later ekoloba police wey be ghanaian police don even rush go there to make sure say dem go save the man before people go gather am take beat am take kpuftalize.

19 years old boy come throway im dead body take put for inside safety tank wey be sock away and yakubu boss enter inside sikiru tajudeen room come even use stick take wipe am for head wey make am take kpai dis gbege happen for inside tundu fulani area of minna na dis gbege take happen. di german goment don come legalise di recreational cannabis wey be igbo for inside her kontri and on monday april 1 2024 na im dis law take effect after wey di german lawmakers dem come pass am into law but as dem come yarn say na only pipo wey be say dem dey above 18 years na go fit dey collect am dey go dey plant. yes na bishop news o'clock my name na nehi make una enjoy una day.